لە زمانی پرۆگرامسازیدا یەکێک لەو مەرجانەی کە یەک لەو شتانەی کە لە پرۆگرامسازی بوون هەیە بریتیە لە مەرجەکان Conditional Statement یەک لەو مەرجانە بریتیە لە if مەرجی if بۆ منۆ سەرەتا بۆ ئەم کارە بکەین سەرەتا تێکس بۆکسێک دێنین تێکس بۆکس ئەمە تێکس بۆکسەکەمانە لێرش بەڵتنێک دێنین باتن ئەوەش بەتنەکەمانە لێرە دەمانەوێ مەرج دابنێین بۆ ئەم تێکست بۆکسە سەرەتا یان بڕۆ سەر بەشی ئیڤێنتەکان لێرە دەبڵ کلیک لێرە بکە ئێرە هەر کاتێک کە دەبڵ کلیکمان لەسەر ئەم بەتنە کرد ئەوە ڕاستەوخۆ ئەو کارەمان بۆ ئەنجام کە لێرەمان سەرەتا ئێمە چ دەکەین هەڵدەستین بە خوێندنەوەی ئەو تێکست بۆکسە و ڤاریابڵێک تاریف دەکەین string string name یەکسانە بە تێکس بۆکسیەک دۆ تێکستەکەی واتە هەر شتێکمان کە لێرە داخڵ کرد دەبێت بە نرخی ئەو ڤارێبڵەی کە دیاری ماکتووە لێرە دەتوانی مەرز دابنین بۆ ئەو ڤاریابڵە واتە مەرز دابنین بۆ ئەو تێکس بۆکسە ئەگەر بۆ من ئەگەر یەکسان بوو بەوە ئەو شتێکمان بۆ پرێنکە چۆنێتی دانانی مارز ئیف ئەگەر سەرەتا کیوەڕدی ئیف دەنووسی پاشان دەبڵ کەوانەی لەم شێوازە لەناو ئەو دەبڵ کەوانەی دین مەرزەکەمان دەنووسین دەنووسین ئەگەر نەیم ڤارێبڵی نەیم یەکسان بوو بە چ یەکسان بوو بە یەکسان بوو بە ئێکس یەکسان بە یەکس ڕاستەخۆ کارێکمان بۆ ئەنجامدا کارەکەش لەنا ئەو دووکەوانەیەدا دیاری دەکەین کارەکە لەنا ئەو دووکەوانەیەدا دیاری دەکەین کەواتە هەر کاتێک کە ئەو مەرجە ڕاست بوو ڕاستەخۆ ئەم هەر شتێک لە نێوان ئەم دوو کەوانەیەدا هەبێت بۆمان ڕەن دەکا واتە کار دەکا بەڵام لە چ کاتێک ئەو کەوانێ ئەو ئەو شتە کار دەکا ئەو شتانێک کە لێردا هەن لەو کاتێک کە ئەو مەرجە دروست بێت بەڵام ئێستا ئەگەر مەرجەکە دروست نەبێت ئەو کەوانەیەمان هیچ شتێک لەناو ئەو کەوانەیە پرنت ناکەوە تا کارەکان ئەنجام نادا بۆنمونە دەڵێن ئەگەر ناوەکەی خسان بوو بە ئێکس ئەوە مەسێج بۆکسێکمان پیشان بدات مەسێج بۆکس دۆز شەو مەسێج بۆکسێکمان پیشاندا بڵێت گریت ئەم مەسێج بۆکسەمان پیشان دات و ئەم شتەمان بۆ ئەم نووسینەمان پێ پیشاندات لەس کاتێک لەو کاتی ئێمە ئکس دادەگرین لەناو ئەو تێکس بۆکسە بەڵام هەر شتێکی تر بێجگە لە ئێکس لەناو ئەو تێکست بۆکسە دابنێین و کلیک لەسەر ئەم بەتنە بکەین ئەوا ئەو مەسێج بۆکسەمان پیشان نادات چونکە مەرجەکەمان دروست نابێت دەبێت مەرجەکە دروست بێت ئەو کاتە دەتوانین ئەو کارەمان بۆ ئەنجام بدەین ئێستا پرۆگرامەکە ڕان دەکەین لێرە ئەگەر وای داخڵ بکەین هیچ شتێک ڕوو نادات وای شتێک ڕوو نادات بەڵام ئەگەر ئێکس داخڵ بکەین ڕاستەخۆ مەسێج بۆکسێکمان بۆ پیشاندا لەبەر چی لەبەر ئەوەی مەرجەکەمان دروستە ئەو شتێک کە داخڵمان کردووە یەکسانە بەو مەرجەی کە دامانناوە واروا دەتوانین چەندی مەرجی تر دابنێ بۆم نەتوانین مەرجێکی تر دابنین بۆ هەمان تێکس بۆکس بنین ئەو جار دەڵێن ئەگەر F نەیم یەکسان بوو بە وای یەکسان بوو بە وای دیسان مەسج بۆکسێکمان بۆ پرنت کات مەسج بۆکس دۆ شەو مەسج بۆکسێکمان بۆ پرنت کات نووسیت great تو ئێستا لە هەردوو حاڵەتدا دەتوانین کارەکە ئەنجام دەی واتە ئەگەر ئێکس داخل بکەین ئەو مەسێج بۆکسەمان بۆ پیشاندا ئەگەر وای داخل بکەین ئەو مەسێج بۆکسەمان بۆ پیشاندا بەگە بەڵام ئەگەر هەر شتێک بێزگە لەم دوانە داخل بکەین ئەوە هیچ کارێک ئەنجام نادا چونکە بە مەرزێ مەدامان ناو وای داخل دەکەین دەنووسێت گرید 2 ئەکسی کەپیتاڵ دەنووسرێت گرید بەڵام هەر شتێک تر داخل بکەین هیچ کارێکمان بۆ ئەنجام نادات ئەمە بریتی بوو لە یەکێک لە ئەو مەرجانەی کە بەکاردێت یەک لەو کیوۆڕدانەی کە بەکاردێت بۆ دانانی مەرج بریتیە لە if